Hej, kif intkom? Jiena Riko u nixtieq li llum nintroduċi lil ħabiba tiegħi Mandy Tabone għax ħataqralna ktieb jismu Stejjer ta' Klieb. Fidejk Mandy!
Sprite kien fi triqtu lejn wirja tal-klieb. Żgur li aħna se nirbħu, qal Nick, it-tifel ħabib ta' Sprite. Nick daħal fil-ħanut tal-annimali li kien jinsab ħdejn il-park. Lil Sprite ħallih barra. Kemm nixtieq ftit ħelu, ħaseb Sprite. F'daqqa waħda Sprite iħoss uġigħ kbir f'siequ. Raġel kbir u jinten rifisslu siequ. Ersaq minn hawn ja kelb! għajjat miegħu r-raġel. Hekk għajjat vera, żum in-nofs, dak il-kelb id-defa li fin-nofs kont qed niġri fuq il-bankina. Mbagħad ħariġ li dal-kelb fin-nofs

Nispera li nħsilt qabel ġejt, qalet lil Sprite. Inħsilt dalgħodu, weġibha Sprite. Xorta jien se nirbaħ, qalet Lady Fifi Bonbon. Jien l-isbaħ kelba u jien l-iktar brava. Nikħa lil Sprite biex ilestih. L-ewwel ma riedu jaraw il-ġurati kien liema l-isbaħ kelb. Mela, jiena hello il-ġurat tagħkom tal-lum u ħa nara liema l-isbaħ kelb. Oh, dejjem ninsa li allerġiku għall-klieb kull sena niġi għall-wirja. Se ċċekkjajna l-ewwel. Sorry, sorry. Għidli naqra, xi ċċekkjajna l-ewwel?
Bil-mod. Hmm? L-isprajt rawh il-ġurija. Mhm, mhm. Raw kemm għandu pil sabiħ. Il-pil!
Ekku, għax is-sajnu se tjalaq li boħi mhux qed nirraġuna. Kemm għandu pil sabiħ. Terġax tatas. Sorry. U mbagħad raw kemm għandu widnejh indaf. Ha! Widnejh vera indaf mingħajr qasel xej. Tiegħek indaf widnejk? Qas insibu bjien bis-suf li għandi.
U mbagħad raw kemm għandu sninu bojod. Sninu vera bojod tinjal li jieħu ħsiebhom kuljum. Vera gwist. Taħsilhom minn sninek kuljum.
Żgur darba fil-għodu, darba fil-għaxija, sakemm mhux ninsa.

Dak ir-raġel rifisni ħammiġli sieqi! ftakar Sprite. Il-pass li jmiss kien li jaraw kemm il-kelb kien jobdi. U Sprite obda f'kollox lil Nick. Nick sejjaħlu ħdejh imma Sprite ma setax jimxi. Mhux sejjer ħdej Nick! Ħammur innaqqas il-punti. Ħammur innaqqas il-punti.
Lady Fifi Bombon bdiet tidħaq bih. Wara kien hemm ħafna qbiż u ġiri u tkaxkir mal-art u Sprite beda jweġġa' miskin. Siequ bdiet tuġgħu ħafna. Weħel bejn l-arbli. Oh no! Waqa' miż-żurżieqa. Le!
Weħel fil-hula hoop. Sjasaq!
Nesa jaqbeż. X'inhu jagħmel?
U weħel ġo xibka. Punti kollha naqshomlu. X'mistħija beka Sprite. Lady Fifi Bonbon kienet ferħana. Jien ġejt l-aktar, it-tazza jien se nirbaħa. Issa kien ħin il-premjijiet. It-tazza tar-rebbieħ għiebet. Ma setgħux isibuha.
Tatux każ jiena wieħed mill-ġurati jekk. Mm, xejn waqt toġobni inti ta'. Eh, kompli, kompli, kompli, jisu ma ġara xejn, ta' persi mhux hawn, ta' persi mhux hawn. It-tazza mhix hawn. Kulħadd baqa' ċassat. Sprite dirlu li xam lil xi ħadd li kien jafu. Ir-riħa kienet ġejja minn ħdejn il-ġurati. Dak mhux ġurat! Dak ir-raġel li rifes li tiqi! Min jien? Le, le!
Ah, Nima, itlaq lem kelb! Nemmu lem maħmut li da! Itlaq lem! Għal xej beda jiġri, sprajt baqa jiġru wara. Ir-raġel kattiv waqa. It-tazza rumblat mal-art. Kemm bdiet leq. Sprite rebaħ talli qabad il-ħalliel, imma l-isbaħ rigal kien borża kbira mimlija ħelu.
Prosit Spike!
It-tieni storja tagħna. Is-santwarju tal-klib. Is-sur tajk ma kellux flus. Imma ried jirranġa s-santwarju tal-klieb. Allura ħaseb li jbigħ il-kenn bil-klieb kollox. Nista' sew? Il-klieb kellhom qalbhom sewda. Is-sur Tajk kien ilu jieħu ħsiebhom għal ħafna żmien. Kien salvhom u tom dar fejn jgħixu. Min jaf min ġej issa? Hm, beda jaħseb Bob bil-koli. Nispera li jkun qalbu tajba, daqs is-sur tajk. Hm, beda jikkummenta Pip il-pointer. Darba waħda ġew tnejn min-nies ikellmu lis-sur tajk.

Għandek raġun. Eh, biex hmm. nistru il-ħarġu il-ken, il-ken tal- eh, ta' xnu ma' eh, klib, klib, il-ken tal-klib, għax nħobbu għom ħafna għana l-klib. Kem tħobbom mil-wan sa' ten il-klib int? Ten, ten, ten, ten, thank you. Hmm. Ah, tajjini.

Is-Sur Tajk qatt ma qalaqna ġo gaġġa. Bdiet tgħid Winnie, il-bulldog. Irridu noħorġu minn hawn għall-bieb ħa nipprova, qalet Heidi. Ħadet nifs twil u żżerżqet minn ġol kaċċa. Qabad iċwievet, għajjat Bob. Heidi qabżet fuq kaxxa u qabdet iċwievet. Il-klieb ħarġu kollha u daħlu ġewwa. Fuq il-mejda raw ktieb b'ħafna stampi imwaħħlin Tafu x'kienu verament jagħmlu? Hood u Wink kienu ħallelin! Dak il-ħin, il-klieb semgħu lill-ħallelin u ħarġu jiġru 'l barra. Ah, issa nistgħu nibdew xogħolna u ġew l-ħlisna minn dak il-ktieb. Eh, vera, ma eh, dak il-klieb fejn marru? Ah, good point, ma nafx fejn marru dawk.
Inti taf? Intom tafu fejn marru? Le, kieku mhux qed nistaqsik. Għandna ġol gaġġa ħallejnihom.
Ma mhux ħanejdilkom taħi.
Ah, isma' nieħi, m'għandniex ħin x'naħlu għarrajt, għana sraqna bank, tgħidilix, u issa ħanajdilha ħaneħilsuha, għana sraqna bank. Eh, u id-deb li kellna tfinni hawnhekk biex hemm qabel Mela verita' di, mela verita' di. Oh-oh, qabditna!
U mhux għalhekk qed ngħidilha? Hemm, qabel kienet għalqa di. U mbagħad ġew jibnu dal-kenn tal-klieb fin-nofs u aħna għedna sakemm ma nkunu l-ħabs dawk inħalluhom hawn fl-għalqa u mbagħad niġu nsibuhom id-deheb. U issa x'se nagħmlu allura? Issa mhux noqgħod inħaffer kullimkien, xi portani hmm. mill-klib jien. Għaltielu.
Eh, Imma suppost kellek tħobbhom il-klib, kif issa ma jippurtakx mill-klib, tista' tiddeċidi jew. Eh, għax aħna. Eh vera, bilħaq, eh, għal

Il-klieb irrabjaw ħafna. Wina qabżet fuq ras is-Sur Wink. Ahh! Semgħuna nitkellmu! Pip gidimlu l-patata. Il-patata!
Ahh! U Heidi ħatfitlu siequ. Tina it-terrier iddendlet mal-ġiżirana tas-Sinjura Hood. U t-tewmin Pekingiżi Germula l-Aqsa! Sewwa! Dott id-Dalmatian beda jissottom bl-ikel tal-klib f'wiċċu. Iġri, iġri, beda jgħajjat is-surwin, beda jibża issa. U l-klib ġrew wara l-ħallelin, baqgħu jiġru għalihom fitri. Ir-riħa ta' ikel tal-klib imdellek magħhom ġabret ruxmata klib li bdew jiġru warajhom. Il-krib baqgħu jiġru warajhom sakemm waslu l-assa tal-pulizija. Ajja! Hemm aħna, hemm aħna, marritlek l-arja issa. Il-pulizija, ajjun salvawna. Il-pulizija taf x'għamlu? Tafu x'ħajamlu l-pulizija. Ħajsalvawna mill-krib.
Iwa, ngħidlek jien x'ħajamlu l-pulizija. qabdu l-flus, tawhom lis-Sur Tajk u għamlulhom santwarju bellezza. Le! Le!
L-flus tagħna! U s-santwarju kien issa id-dar tal-annimali mingħajr intom it-tnej u intom spiċċajtu l-ħabs. Jopp! Le! It-tielet storja.

Imma ried isir kelb tajjeb daqs missieru. Missieru kellu esperjenza kbira u xtaq isir bħalu. Id-daddy, id-daddy tiegħi l-aħjar wieħed, l-aħjar kelb tan-naċ. Nixtieq nkun bħalu.
Imma inti titx kull darba li tipprova tagħmel xi ħaġa. Tagħmel diżastru. Jew jaħarbu n-nagħaġ. Jew laqas tkun taf fejn marru. Eh!
Imma nipprova. Eh, minn daqshekk hi u ma taqtax qalbek inti imma. Ifhimni. Ħa naraw ftit tajjeb kif nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni. Darba minnhom ma setax joħroġhom mill-maqjel. Jiftħilhom jimbaħ b'buq għal xejn. Mhux ħierġa.
Eżatt, tibgħat ġewwa, hi u l-oħrajn kollha. Kien hemm waħdiet ma kinux kwieti jiġru lin u jiġru law.
This is fun! Tiċ jiġri warajhom għal xejn miskin. Stupid tiċ. Umbat li kien ġara taf x'ġara darba minnhom. Heq, suppost kellhom jidħlu f'ħin, mhux jidħlu f'ħin jiġru ma' kollhom kienu jiġru warajhom. Darba waħda Owen, ir-ragħaj, ħa lil Tiċċu lil Brin jimxu fuq l-għoljiet. Qatt m'jien se nsir bravu daqshekk pa. Ma tix taqta' qalbek. qallu missieru, imma fuq l-għolja beda' tagħtielha ċpar oħxon. Ejja, ħaffu! qallhom Owen. Owen u Brinġro kemm felħu imma Titch baqa' lura. Titch sema' xi jgħajjat. Owen u missieru kienu fil-periklu. Naraw x'ġara Titch, x'taħseb? Ħares f'ħofra u ra lil Lowlu l-brin u hu kien mitluq mal-art. Se mmur inġib lil xi ħadd beda jgħid titx. Ħatmur, ħatmur. Bravu, bravu, bravu, Isa, iġri, iġri, iġri. Hej, mur, għantellis il-bidwi, dak joqgħod qrib. Tiġġera kemm felaħ fil-wiet, rad dawl tar-razzett fil-bot. Is-Sur Ellis kien qiegħed fir-razzett u Titx beda jimbaħ u jimbaħ u jimbaħ u jimbaħ. Ara Titx, tbissem is-Sur Ellis, mela ntlift, intlift Titx. Mela x'ġera? Il-Marelli, issa se nagħmel bida jagħmel, xa nagħmel is-sura li stħawwat. U taf x'għamel? Mar warajh. In-nagħaġ ħarġu fil-bitħa tar-razzett. X'int tagħmel? għajjat is-Sur Ellis. Qabel ma l-bidwi seta' jwaqqfu, Tiġ kien diġà ħa n-nagħaġ 'il barra fi triqtu lejn l-għolja. Tiġ ftakar dak kollu li għallmu missieru, iżomm in-nagħaġ flimkien u joħodhom fejn irid. Is. Ħa toħodha fejn trid imma jew ħa tmur tlek x'imkien ieħor. Bravu, Tiġ! Is-Sur Ellis telaq jiġri warajhom. Il-pjan ta' Titx qed jaħdem. Titx ħa lill-bidwi u n-nagħaġ ħdejn il-ħofra. Is-Sur Ellis sema' lill-brin jinbaħ u ħareġ ġol-ħofra. Mela għalhekk ġibtni hawn, qallu s-Sur Ellis, filwaqt li beda jmelles lil Titx. Kemm inti bravu! Irnexxieli! Issa,

Għax kont kuraġġuż, titx! Wow!
Inti aħjar! Ma bżajtx titx! Rajt kif għamilt u salvajt lil sħabek. Li huwa unur kbir, veru? Proset titx! Grazzi tfal! Min għandi, Mendi, min għand titx u l-ħbib kollha tiegħu u min għand Sean ukoll li qiegħed wara jgħinna sabiex nagħmlu dan ix-show.
Grazzi mela eh, lil Sean u grazzi speċjalment lilek Mandy dak il-ktieb kien vera cool, vera ġobni. Em, em, Nista' nisselfu jew jew jew jew nieħdu biex naqrah. Tista' tieħdu minn issa, anzi niffirma julek ukoll. Wow! Ħajkun speċjali! Woohoo! Ciao mela!
Grazzi tal-istajtuna! Ciao!